Wia abusuafoɔ. Me din de Kwasi Fosu ɛna yɛba abɛdi nkɔmmɔ abɔ nkɔmmɔ na yɛahwɛ state of affairs, state of the nation, Ghana, GH, ɔman a yɛwɔ muo no, ɛyɛ me ne wo yɛ dea. Yɛn nananom na ɛpere too hɔ maa yɛn, wɔn wogyaa yɛn. Ɛyɛ sɛ ɔman no yɛsɔ mu ko a na yɛyɛ no yie na yɛbɔ bra wɔ mu yie na ɛsi yɛn yie ɛne nkyirimma nso ɛkyɛ fa a ɛwɔ mu. Abusuafoɔ, meto nkra aba sisi a mebaeɛ a yɛrefi nkɔmmɔ twetwe no ase. Wi a abusuafo ɛnɛ nkɔmɔ yɛ ba bɛ die nyinaa no ɛnɛ yɛ bɔ ne tew ne akɔ straight ne yɛ set the record straight me special guest ɔyɛ comrade ɔyɛ legend ɔyɛ statesman alhaji sani ebi taa ne senior no nso so but me bɔ ne straight a asekyerɛ wɔ hɔ san sɛ ɔno ne original obi a waka biara no ɔyɛ role model nti ɛna ɔde ne din ato ne din ɛso me ne ne kwasi fosu nkɔmɔ no nyinaa nie. Ɛnɛ state of Ghana obi atumi ka bi nti state of the nation address me ne Alhaji Sani ba bɛdi nkɔmmɔ. Alhaji, afehyɛba, menim sɛ na wotwi nkɔgu no na Eid al-Fitr ɛde aba na awie yɛ. How many days? Ɛyɛ Aida 29 or 30. Nti yɛbɛhwɛ awia no anaa bosome no.
Sɛ na obi a ɛkyena yɛ ne ɛnyɛ 29 ɛkyena yɛbɛkɔ nya frɛ. Wonderful. Yɛnya soso a. Ɛneɛ on behalf of the crew or ɛne channel a mewɔ so yi nyinaa no, yɛma mo nyinaa ayekoo. Sane sɛ kwan no nyɛ kwan ketewa. Saa na ɛteɛ.
Wow.
Ɛkɔm a ɛya.
Ɛkɔm a ɛya. Saa na ɛteɛ. Ɛba sɛ nso a, ɛpɛ mo gyidie mu kyerɛ sɛ hyɛ mo ho mmɔden. Yes. Ɛpagya mo honhom na mo kra no. Saa na ɛteɛ. Na moatumi akɔ akɔ mo anim. Saa.
Wei soso mmienu hu ne sɛ. Ɛno wo kwan sɛ wodidi gya onua.
Ɛne ɛmfa akwanya nsu na deɛ makɔ mu yi ne ɔmo a makɔ mu ne ɔyɛ mu apue yi. Mm. Nkuranhyɛsɛm bɛn, mpaebɔ bɛn, awerɛkyekyerɛ bɛn na ɔka kyerɛ Muslim somfoɔ nyinaa. Meda ase.
Obi ka Muslimi a yɛ a na ɛha me kakra. Sɛ Ɛyɛ wo- Muslims. Muslims. Woka Twi a, wo so Maka nhwɛ Twi. Nkramofoɔ. Ɛnneɛ point of correction, Muslims nyinaa deɛ na aka akyerɛ wo. Right. Deɛ yɛka akyerɛ wɔn no sɛ, mema wɔn nyinaa fi hyia pa. Afe sese bra a, ne yɛn nyinaa yɛte ase. Obi ahiasɛm a saa bosome wei wɔde to Nyankopɔn anim, Nyankopɔn ma no mmra mu. na ɔman a yɛte mu a yɛfrɛ no Ghana no, deɛ ɛdi kan, wɔmeyɛ nnuadɔ, nkabom ne mpuntuo na wɔmfa mmerɛ yɛ. Na adeɛ bi a ɛbɛyɛ asiane, obi a ɔbɛka abufusɛm ma kuro yi adane deɛ, twe da mpɔ, yɛnka nse kunu, na mmom ka n'ano tom. Na koreɛ no a yɛde nante abɛpem nnɛ no ɛwɔ hɔ ɛwɔ hɔ daa wiɛ abusafo na nkuranhyɛsɛm ne nhyirasɛm a ɔde ma ɔman ghana no nenam sɛ yɛdi nkɔmmɔ afa ghana ho na nnɛ baabi ɛbɛfa biara yɛbɛfa san sɛ deɛ ɛkɔ so ghana na deɛ ɛtra ne biara no ɔpanyin na ne afi onim de ɛsɛ ɔka kyerɛ yɛ ghana asomdue no are we safe are we secured ɛwɔ hɔ ma yɛ
ɛbɛda ase me Asomdwoeɛ no na ɛwɔ hɔ seesei ɛyɛ ate akɔ. Ɛnwie pɛyɛ.
Ma me instance mmienu mmiɛnsa. Nneɛma bɛn na ɛma no ate akɔ? Menim sɛ within one week, two weeks, three weeks, nneɛma bi kɔ so wɔ Ghana ha. Deɛ ɛdi kan, yɛyɛ kuro a adeɛ a tweadeɛ ampa Onyankopɔn mpɛ. Ɛno na yɛyɛ. Ɛntorɔ. Yɛnka nokorɛ. Yɛnka nokorɛ.
Wo a wobɛka nokorɛ biara, nokorɛ so yɛ Nyankopɔn, na wo a wobɛka nokorɛ biara so no, ɔman no mpɛ. We are hiding behind the truth. But yes.
Yɛn nyinaa anaasɛ ebinom, daabi, kuro no nyinara. Sɛ ɔpa yɛn nyinaa ni mu ha na menyɛ ofon yi ne hole me. Obi atwam a adɛn na aberante ɛte sɛ ɔno ɔsɔpo papa nyim mu sɛ mu. Obi na ɔbɛbusa sɛ adɛn ɛna ɔkuta no mu. Ɛsɛ sɛ ɛbɛka no koraa kyerɛ me agye fon na ma ɔmo agyaa me no. Obi aba a wɔhɔ lu me. Ɛyɛ court ntra. Yɛn yɛ amammerɛ no no.
Kura yɛ ɔdwa ato ahwɛ.
Me ne ɔpanyin bi didi nkɔmɔ ɔyɛ sɔfo mɛka ya n'asɛm a ɔka nyinaa sɛ ɔman wei na ɛma me nnipa mmiɛnsa na ɛsɛe ɔman no politicians asɔfoɔ Ɛna nananom, deɛ ɔkaa yɛ no no, any more version? Well, wohu sɛ nananom yɛ nnipa, mm. asɔfo yɛ nnipa, mm. politicians yɛ nnipa, nyankopɔn abɔdeɛ. Mm. Na saa nnipa no soso no, sɛ wohwɛ no a, n'ano di nkyene, ɛsan di mako.

Anaasɛ journalist yɛbɔ yɛ sobo bebree yɛ nua baako ho aka ne yɛnya but ebi bɔ no sobo yɛ ara yɛ ho nipa no bia o ɛyɛ boturo modwo anaa yɛ deɛn ae ɛno no moturo modwo ɛyɛ hwehwɛ ne mu anaa yɛ deɛn insect sɛ wobɛyɛ hye a na wayɛ hye no sɛ wobɛyɛ nyo no nyo na ɔma aka ne nyina bom nti adeɛ ne ne di ne ebi de ato dwa ɛse captain smart ɛyɛ God's brain blessed smart ɔyɛ ɔse ɔse sɛ ɔmo se he has no moral right

Wo ka ho so boa. Ɛnɛ koraa ɛbɛyɛ kakra eh, video recording a yɛde edi adanseɛ no ɛbɛyɛ kakra ntumi nfa. Technology ama ma wonya me picture. Cut and paste, cut and paste.
Cut and paste ne mɛka nsɛm a wopɛ sɛ meka. Doctor ne a doctor. Ɛnɛ ne nyinaa ba. Nti no ɛnyɛ adeɛ a ɛhu. Yɛn nyinaa to hɔ no obiara tɛntɛ huatua no to. Ɛyɛ about management. Okay.
Ɛyɛ about management. Nti mi mu sɛ sɛ sa tenten ho ta ɛta mi to a. Mm. Ɛnhuri tirɛ.
Ma ma mi nka ho deɛ ana.
Aha. O ka mi deɛ a sɛ ɔso deɛ bɛba. Is that how we should we should move? Yes. Sɛ yɛ pɛ sɛ ahotɔ ba. Ɛni yɛ mra.
Captain Smart nsɛm a epiepie yi a yɛnam so ama ɔkɔ suspension one month na yɛde maa no ba yi sɛ ɔno nso sɛ ɔno koraa no ɔnya ɔnya ntɔ ɛnyɛ ntua ɔmma biom ne ade no nsɛm a yɛtrɛ ne wɔ Ghana yi ne fa ne baeɛ ne sɛ you have a secret. Me me deɛ menim sɛ asɛm no nyinaa metenaa ase yɛɛ me nkonta no nyinaa ɛyɛ kalabule ɛyɛ azaa. From whose part?
Wɔn mmienu no nyinaa. Woka sɛ wɔn mmienu a, ɛyɛ Captain Captain Smart part, NPP Amayoko no part anaasɛ Hwɛ, ɛ ɛ ABN part? hwɛ, sɛ susuam paa sɛ, Bala yɛayɛ three parties o.
ae, ɛyɛ four koraa, Okay. susuam paa sɛ

It's true. August yɛ mo na wɔn yɛ aba. Wɔakɔ bu sa asase boɔ. It's in the pipeline. Oh, Dabi, yɛ pɛ na tap na yɛ bie ne yɛ nom nsuo. Yɛ pipeline na kyɛ dodo. Kwan no twoku. We have four years ni, uh-huh. five years mu ni ewe. You can no longer As a president of the republic of Ghana and blame John Mahama again because now we have a government a Akufo Addo government a wasa transfer wayɛ wei wa hand over to Akufo Addo government. Mm. Enti John Mahama yɛ out. NDC yɛ out. They, they, they still have another four years which they are, they are manipulating. I'm saying sɛ.
So they will do it.
na hand over ama no. Nti no mm. sɛ blame bi ɛba a yɛnkɔ blame ne akofo ado four years no.

Sɛ nyɛ ntorɔ na ɔbɛtwa te sɛ deɛ naano a ɔte CNN so retwa ntorɔ at the age of 78, wonka nokorɛ a. Nka nsɛm a nsɛm a ɔka nyinaa ɛyɛ me dɛ sɛ Ghanafoɔ bebree hwɛɛ so ɔboa. Broni yi nso term bi sɛ wɔ sukuu yɛte kɔ sukuu yɛse below average, average, ebi se there is more room for improvement, don't you think there is more Daabi daabi, room for improvement? mese dwa bɛbɛ ɛfiri anɔpa ɛkɔbɔ du baako, du mmienu. Ne dwa no mmaeɛ a ɛmma. But obi nso bɛtumi asɔpraise wa one day one day mfa wɔn Daabi yɛ wei nyɛ surprise te sɛ sɛdeɛ naano o nipa baako sɛ within one week wɔyɛ doctor wɔyɛ professor wɔyɛ wei ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔboa Nti deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛyɛ politics. ɛyɛ ɛdeɛ politics Membusa. ɛyɛ dirty politics Ɛyɛ dirty.
politics ɛnyɛ real politics na wɔyɛ no. Sɛ saa na. Sɛ woka kyerɛ me sɛ wɔkasa tia w'aban. Ɛno nti no, wɔbi nyi no adi. Yɛmpini no from behind. From behind.
Ɛma paa so yɛyi no. Nyɛ wo obi nyɛ captain smart na nana ado wo pɛ no o. Ɛna ɛtwa so ɔbɔ due ma me abusuafoɔ ɛ Alhaji Sani se ɛnyɛ captain smart na aban pɛ no o na hwan na ɛhyɛ hɔ a ɔɔpɛ no ɔ me bɛ sɛsi a yɛto nkra ba mɛma wura mfi sɛ channel yi so subscribe na hyɛ no afoforɔ nso nhyɛ na yɛni nkɔmɔ ɛwɔ so yi ɛnɛ ɛyɛ hot sane sɛ nsɛm no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛyɛ nsɛm bebree yɛɛba sɛsi a. Wiɛ abusuafo Voss Fashion Adaworoma ɛna w'asiesie me me costume nyinaa yɛ Voss Fashion Adaworoma ɔwɔ aso ase he yaa ɔbɛn ɛyɛ Bonjour filling station anaasɛ ɛyɛ Shell filling Total filling station Memorial mfi ɛwɔ aso ase he yaa me nhyɛ run about hyɛ no nso yie paa wɔn adaworoma ɛna de dwumadie yi ɛɛbrɛ woɔ wopɛ sɛ wofa dwumadie yi ho ka bɔ mmɔden afa no nso nso nɔmba no a ɛwɔ so no fa na ɛfrɛ na ɛbɛyɛ past sponsor ɛma dwumadie yi. Abusuafoɔ yɛgu so adi nkɔmmɔ, Alhaji Sani ɛne ɛne ne bɔ nkɔmmɔ ɛfa state of Ghana eh, affairs no ho ɛne yɛdi nkɔmmɔ, na nsɛm no yɛbubu no tɔtɔtɔtɔt ne aka ne nyinaa abɔ mu, ɛno nti na ɛyɛ sɛ wonya ɛberɛ na wohwɛ sɛ ɛyɛ amammerɛ, amanneɛ ɛne amammuo pa. Yɛtoa dwumadie no so, Alhaji yɛtoa so no memusa sɛ NPP amanyɔkuo four years no atwam nti wɔn nyɛ adwuma anaa?
Oh, ɛna mekyerɛ sɛ sɛ woka so ɔyɛ adwuma a Ɛyɛ aniyadeɛ. Sese meka kyerɛ sɛ m'ani ɛyɛ meya. Ɛne ɛsenkyene bɛba. M'ani bɛyɛ gɔn. Enti no, nhia sɛ wobɛkɔ akɔbusa obi a ne yafunu yɛ no ya. Wɔn wɔ amfeɛ no se a, wohunu se ne yafunu yɛ no ya. Kuro no na ɛda hɔ no. Ghana man no ɛna ɛda hɔ no. Wɔn nkyerɛ deɛ wɔn ayɛ. Amanfoɔ nso se firi Kwame Nkrumah pɛn nso, there is still problem in Ghana, no one can solve hundred percent. Wonim sɛ wokɔte asɔre na mobɔ asomu a, mobɛnya nkorɔfoɔ.
mɛgye di. sɛ mo sɔrɔ anɔpa mo bɛ bɔ mo ho ɔsoro saa. wɔ gyidie nko adeɛ a. ɛnu bi na wɔn yɛ no ɛna tu ɛyɛ aniwuo anidaso a na wɔn wɔ ɛfa nana ado ho a wɔbaayɛ a wɔantwa nɔmba apart from promises ɛne deɛ obi antumi no deɛ ɔbɛyɛ yɛ. what a fix the country fix the country fix the country.
fix the country foe wɔn boa ɛnyɛ nokorɛ. Wa! Ɛno a me te abaayewa bi yɛ so wɔ Actis ne nam so wɔ wei no mu deɛ ɔka asɛm a ma mo nfa nyɛ adwuma because ɔno ano koraa no ɛm sɛ politics wɔ nyɛ bi da wode wo ka kyɛn so nko gyina branch koraa ne ɛnto aba ma no a wɔnhunu yɛ mate da asante yɛ actress mɛ ah, ok me me nim celebrity baako mɛ me me me nim so yɛ celebrity me me Ghana me nim celebrity uh, mate da sorry yeah me I don't know Me ba me hu no no no wote mu no sɛ wɔyɛ green wɔnim deɛ ɛkɔ so. Ɔno kɔ n'asɛm no ɔka wɔ yɛn yɛ sista yɛ station baako ɔse yɛ we should be specific ɛnyɛ sɛ general why fix the country dabi why should we fix the country one so wɔnim mebɛkyerɛ no okay mo sɛ ɛfrɛ no sɛ mate da sare wɔntie wɔtie specific no a yɛka no Ɛnyɛ specific, ɛyɛ specifics. Ɛsɔ so. Ɛsɔ so. Yakwan yɛ. One.
Yɛaka ne yɛ dundum. Mm, dum sɔ.
Ɛɛ ɛ coronavirus aba yɛma ne sika wɔn mu nkunta a wɔntumi mu. Nyɛnkɔ.
Nsɛm a wɔreka nyinaa nyɛ nokorɛ. Wɔahye ɛbɔ bebree, ɛbɔ no amma so. Ebi sɛ cement prices.
Ɛkɔ soro, ɛyɛ mmoa. Ɛkɔ soro. Commodities prices.
Ɛkɔ soro.
Biribiara kɔ soro. Wɔn ara nso agye atom sɛ coronavirus de ahokyere aba. Sɛ coronavirus de ahokyere aba na wo kuromfoɔ ho rekyere wɔn a, adɛn na ɛtoɔ a ɛwɔ hɔ dada wo san de bi ka ho? Ɛyɛ simple. Ɛyɛ simple though but ɔno nso hu yɛn mmɔbɔ. Ɔwɔ avuu, yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ water bills, yɛ electricity bills. Sɛ sɛ yɛ ɛgye.
Wokɔ Nana Addo. Ɛyɛ sɛ ɔkɔ yɛ three months six months dada. Wokɔ Nana Addo fie na ɔma nsuo sese na ɔnom a. Wobɛpie gate hɔ ne a brɛ wo bell sɛ tua ka.
Ɛwɔ gate na. Gate na no. Alhaji Sani. Mm. Obiara gye to mu ɛna nana akya yɛ adeɛ wakye yɛ nsuo wɔkyɛ mu nsuo mu huni.
Mpɛn pii na politicians kasa yi mu ɔno. Dabi mepɛ sɛ yɛdual ɔnana ado. For the past five years there is no politician in Ghana apart from ɔno. Ghana man resources yagyapadeɛ nyinaa yɛde ne nyinaa ahyɛ Nana Addo nsa. Five years no wɔsɛ ɔbɛma yɛ ahotɔ wanka nkyerɛ yɛn. Ɔbɛsi hospitals. Nana ɔme bɛka baako se yɛtɔ ambulances. Nam sɛ wonim konkontedi ɛne nkuruma na ɛkɔ. Wonya de ambulance ba pɛ ambulance ne adeɛ baako na nam wonim ade kɔ hospital mm. because wofa nipa no a womfa no nkɔsɛ dua so mɛkyɛ ah yes mm.
wofa nipa a yaafoɔ no a womfa no nkɔsɛ dua so mm. nyɛ onyina so na wode ne kɔ wode ne bɛkɔ hospital busansɛ wasi sɛ baako koraa ɔsii five years wonsii baako na deɛ ɔwɔ dada no nso a ndc yɛyɛ ɛno nso so koraa bɛɛ a wagya ne nyinaa gyegye mu tebea ghana man ɛwɔ mu no no ah yɛnti ha na ɔse sɛ wantumi amfɛkse Ɛɛ galamsey a wɔde no presidency to so. Wo so wɔn ara saa bɛka akyerɛ so afeeli. Nti wɔrebɔ bra. Mo nyinaa mo mmra meɛ nkɔ tena Seoul. Wɔahyɛ mu kena now sɛ deɛ aka no fie mu still a. Wɔnhyɛ mu kena. Obi hyɛ biribi mu kena a sei na ɛteɛ. Sɛ nipa a ɛfo wɔagye tom sɛ ɛkwan bi so no ɛyɛ nipa ho adwuma ebi adidi fɔ na wɔahyehyɛ no yie a. Ɛnɛ.
Wɔahyehyɛ no yie kɔ he? Ɛnɛ na ɔsi yɛ mmɔ tuo nkum nipa. Ɛnnɛ, dadaadadeɛ a yɛyɛɛ yɛ amfasoɔ ama soɔ no, ɛna ɔsa akɔfa aba. Katapila, ɔfe nsuo na yɛde noa n'adwene. Ɛna wɔn de asɛe asase no. Katapila no wokɔto a wobɛfa no na wode akɔyɛ asase no yie no, na ɔtwa gya atum. Aba, woda boɔ so. Woda boɔ so. Kunkum boɔ na woda soɔ. Wosɔre a wonnware. Abibifoɔ doesn't think. They don't think. Wɔn ne wɔn defense minister nyinaa wasɛ nkono baako bɛyɛ fourteen billion machine no. Mahyɛ matwa gya petrol deɛ agum di gya atum. Seesei asase no a wɔn asɛ no egu hɔ no. wɔ aban bɛyɛ anaa wɔnyɛ. Wɔmmɛka abufusɛm nkyerɛ ɛne sɛbesɛbe wɔn a wɔsɔre anɔpa a wɔhuhuru wɔn anim a wɔde firi wɔn abɔdwe no, wɔnka wɔn ano ntom. He is the first gentleman of the land. Menkaa sɛ. Ɔno te soro hɔ, ɔkɔmande. Ɛnyɛ ɔno na ɛkɔyɛ nea n'afum so no ato no, nnipa a atwa ne ho ahyia no. Wonim adeɛ nti a wɔwɔ ho hu?

Woadidi amee, kɔ na wo nua mmɛdi bi. Ɛno na wayɛ no. Saa na ɛteɛ. Ɛnsaa na ɛteɛ. Nyɛ sɛ ɔpɛ ɔman no yie. Bɛpem ne deputy ministers. Vet berɛ a wɔbrɛ CEO so mmaeɛ. Wote aseɛ? Hmm. Na moka kyerɛ me sɛ menkɔ, hwan na menkɔ bire mu no? Memfa nkɔyɛ, memfa nkɔ me yere hɔ. Ɛyɛ Akufo Addo. Akufo Addo, n'amammuo bɔne a ɛkura no a n'anim agu aseɛ. Ɛntorɔ. John Mahama ayɛ sei, wayɛ sei, wayɛ sei, wayɛ sei. Ɛnnɛ, mframa bɔ akokɔto, wɔn sɛ dotodaw. Wɔn sɛ kuro no asɔre.
So deɛ woka nyinaa bɛsi so sɛ nti yɛnyin, yɛ Temamufoɔ no, yɛnyin ntom sɛ mpɛn pii na obi akɔ ne eight years, four years, the second four years na awie eight years no a, asɛ na biribiara ayɛ basaa, saa na ɛte? O, daabi.
Ɛyɛ aban wei. So ɔlay foundation papa.

First one na ɛba no. Ɛyɛ free. Ɛnyɛ free. World Bank maa no one billion. Uh, hundred million. IMF maa no one billion. Wɔkɔyi uh, uh, uh, uh, uh, wei saa sika yi efiri dɔmaama pɛ gu hɔ no wɔkɔyi two hundred and fifty million dollars busa sɛ deɛ na ɔde ayɛ sika no a yɛgye no airport no ɛkɔ ho abotɔm. Ɛyɛ so simple. But after elections after elections no asɛ NDC as an as the biggest uh, opposition party mm -hmm. you've kept quiet so much. Dabi o.
Eduru baabi a. Mo ni opposition leaders but that's why. Yɛn kaa sɛ yɛn nyɛ opposition leaders. Yɛyɛ. But why?
Na oduru baabi a. Yɛ dwo ntɔkwa ko ma wa ɛ dɛ. Sese. Yɛ strategy. Ɛ dabi nye strategy Nyankopɔn asɔre agye ntɔkwa no afɛ ne Nyame ka bie deɛ wɔ yɛɛ ne nyinaa Nyame abɔ ntɔfa afei na ɔmaa no asɔ no ɛwɔ no so. Alaji sɛne wani abere a wo ka asɛm no seriously wo nua nom NPP foɔ do they feel same
sɛ da biaa me ne wɔn a.
Wɔn hunu ne saa. Ah!
Na wɔn hunu ne sɛn? Wɔn hunu si a yɛ kwan ne yia no, ne kurom kwan. So wɔn gu so. N'ano dabi dabi ɛyɛ ɛyɛ toro. N'ano wɔ bɛ gyina hɔ. Asi de ɛfa no som ne sa. Wɔsɛ wɔbɛ hia ten billion dollars. Na wɔde ayɛ Ghana kwan nyinaa. Yɛde China ka three point five. Yɛn ntumi ntua. Wɔpɛ ten. Yɛkɔgye ten. Yɛkɔgye ten. Ɔhan hɔ koraa na wɔkɔ. Sesei yɛgye di pe wɔ he? Yɛabɔ ka nko ara, ka first no koraa ka atwam he pɛpɛ, 76 percent. Ɛhɔ ara hɔ ne yɛkɔgye bosea no. Gyiri a ɛkɔ market, bosea a yɛbɔ no abɔnten, nsiho kakraka no, gyiri a ɛkɔ hɔ. So ɔno mpo de bɛma wo a, Because why me ehunu sɛ yɛn yɛ ne ka a yɛntumi ntua.
Alaji ɔmo yɛ early earlier ɛyi eh, no yɛ wo kan bi fa eh, the secret behind nipa four mene me se tere se four sɛ captain smart kora deɛ ɔno deɛ ɔda nkyɛn eh. na baabi asɛm no wɔ asɛm no wɔ hefa asɛm no no korɛ paa ne sɛ nana ado ayɛ no adwene so wɔbɛgu dɔctor te adwuma ah

Doctor Dofoɔ, wo na woma nkorɔfoɔ contract. Ɛna Doctor Dofoɔ ba Nkana baeɛ sɛ, Papa yi se ɔpɛ bosea de ayɛ aban yi adwuma, ɛyɛ nokorɛ sɛ mo na mode maa no? Ɛna mo se, Aane. Ɛna ɔse, Ɔsɛ saa deɛ a, yɛntwerɛ krataa, na time biara a ɔbɛtua no ka no, ma sika no nyinaa mfa me bank hɔ, na me mɛka kra a ɛwɔ mu no, me nsa nka. Ɛna ɔse, Yoo, na ɔne no saa krataa. Woba sika ho a wode no ka bebree, wontumi ntuae. Wobae a wose ahia no, na ɔse ahia no sɛn? Wose oo bank no mɛgu no, na wagu no. Ah wo na womaa no hia no. Wo na womaa no hia no.
Sika no deɛ hyɛ wo to. Wontuaeɛ.
Doctor Ɔte nso so, wasɔre no so. Asɛm a woka yi, ɛyɛ ade asɛm. Afei na wɔn mu wɔn mu wɔn mu wɔn mu twa ntorɔ sɛ wɔadidi President Akufo Addo ne Bawumia atɛm. Atɛm. Video video no hwɛ na atɛmdie no yɛ saa. Ɛnyɛ nokorɛ.
Abusafo ama mehwɛ video no ketewa bi mmra. Meba sisi a ne atoa so. Alhaji Sani ɛne ɛne di nkɔmɔ. Me state of Ghana ɛne yɛka ho asɛm ɛne trending issues ne nsɛm apɔapɔapɔapɔ no yɛresane mu ɛwɔ channel yi so. Abusafo meba sisi a. Eti
If you want to be a leader, proper leader deɛ a, woyɛ wo nneɛma yie, wo ndɔɔdɔɔ ndaadaa nipa. Ɔsaagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah bɔɔ bɛsia, yɛgye to mu. But wokan Dɔkta Mahamadou Bawumia, ɔno ara ne book ɔno ara na twerɛeɛ a, ɔkyerɛɛ yɛn ma yɛte aseɛ sɛ Ɔsaagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah, ɔyɛ agyapadeɛ mmaako mmaako four hundred and forty two Nyamenam twerɛ book no maa no ɛwɔ mfeɛ nson. Wonya abɔ so pɛpɛpɛ a, yɛse aborɔfo no gyaa Kwame Nkrumah sika, yɛate aseɛ. Na deɛ yɛn nso yɛkɔgyee besia no baeɛ no ɛ, yɛde yɛ dɛn? Aban biara ba no a ɔkɔ a, ɔse magya sika ato hɔ nti sɛ agya Kwame Nkrumah sika a Rawlings se ogya sika ma JA Kufuor ɛne wɔn ɔdin bi a wɔde frɛ no borɔfo bi na wɔde frɛ no yɛ sika bi na yɛ egu ama no no yɛse ɛfɛn sɛn foreign reserve Rawlings se wantumi angya koraa no ogya five hundred thousand dollars ɛma JA Kufuor JA Kufuor kɔ no na ghana yɛ yɛ yɛ foreign reserve no na ɛtwam four billion dollars tí ɔno nso gya ko sika ɛma ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn professor john evans fifi ara mills atamisi wu yɛ john dramani mahama baayɛ no ɔno nso kɔ no ɔse ghana yɛ foreign reserve no ɛtwam five billion. Enti aban bɛn na ɔse ɔno deɛ ɔbaeɛ no yɛnnya no hwee? Aban biara yɛgyaa no biribi but Kwame Nkrumah na ɔnim nyansa kyɛn wɔn nyinaa. That's a fact. Na ɔdwen. Ɛnyɛ nkwaladeɛ. Na ɔdwen. Ɛno akyi no, yɛhyɛ ase aban biara bɔ besea. America koraa wɔde China ka. Megye tom sɛ ɛsɛ sɛ ɔman biara no wobɔ besea. Nipa biara wote hɔ a wobɛtumi abɔ besea. Wotumi firi adeɛ. Hɛ, yɛn nyinaa yɛfiri adeɛ na woretua. Yei, wofiri adeɛ na wogu so na woretua. Na nipa a wokɔfiri adeɛ no wɔ hɔ no, wɔhu sɛ adeɛ no woretua. But wonkɔfiri adeɛ. wonkɔbɔ besea sɛ wode kɔtua nkwadaa school fees na womfa nkɔyɛ birthday party woaboa wonim nyansa enti besea a yɛbɔ no kurom ha no nyinaa no yɛka kyerɛ wo sɛ yɛde besea no kɔyɛ tantra hills kwan na yɛayɛ sapeten na yɛgya kwan no ato hɔ na yɛabɔ ose na road minister kɔ parke land cruiser na wapagya ne nan baako na ne security guard akɔ bue door ama no na wahuri asi fam ɛno ɛwɔ special nkunkon mastic wo kunkon na ahemfo asɔre yɛntra aba ɛmu yɛ yɛde a yɛntra aba kuro yɛ a yɛsi mi yɛte afi so aba ɛna bɛhwɛ yɛ nnua agu so atenkɔn hwii Hey! What kind of people are we? Jesus Christ, man. Eti aban so sorry a na ɔno nso akɔgye besia ɔde kwae dɛ ɔde kɔsi tiafi. Eti ɛne nko a. Nihilistic. Ɛno nko a.

Ɛkwan no a yɛtwerɛeɛ wɔ budget no mu a Ken Ofori Atta kɔgyina parliament two hours and forty six minutes ɔde kaeɛ no, bisa sɛ saa kwan no yɛyɛe. Nti sika no a yɛkɔbɔɔ besea sɛ yɛayɛ the year of roads no, where the money go dey? Yɛtumi bɔ besea sɛ yɛde kɔsi clinic. Ma menkyerɛ wo besea no a yɛde kɔsi hospitals no sɛdeɛ ɛteɛ. Yɛgye wie o. Enti sɛ yɛnim sɛ yɛkɔsi Kwamena kurom hospital a, yɛkeka ho nneɛma nyinaa bom na Finance Committee of Parliament atena ase na wɔahwɛ nkrataa anim na wɔahunu sɛ sika wei no a yɛrekɔ akɔgyeɛ no, wei ɛbɛso, yei ɛnso, afidie ka nie, wei ka nie, yɛkeka ne nyinaa bom a, ɛyɛ fifty point nine million dollars na yɛaprepare document no. ne yɛde akɔto Parliament na yɛɛyɛ yɛɛyɛ yɛɛyɛ ne yɛagye atom ne yɛakɔgye fifty million dollars ne yɛde aba. Fifty million no bɛba abɛduru, yɛbɛhyɛ yɛn sɛ mfeɛ mmienu ne yɛbɛsi hospital no awie. Mfeɛ mmienu no bɛba na hospital no yɛwiei na sika no nso asa.
Horse fashion Alaroma na wasiesie me ho a medi nkɔmmɔ wɔ ha yi. Alhaji yɛntoa so yɛntoa so a nti yɛahwɛ video no kakra mahu asɛ Ghana no ɔse yɛwɔ abɛboam kasa ne ade nti ebia indirectly na ebia ɔka no sɛ nsɔ. Indirectly ebu bɛ na ɔnte bɛ mmeawa ano. Wobɛtumi akɔ ahemfie akɔbu bɛ. Na asɛm a Captain kaeɛ yi, Captain Smarty, asekyerɛ ne sɛn? Wɔka no sɛn?
Wanka bɔne. Ɛyɛ adeɛ a asie. Is it not true sɛ eh, Bawumia. Anaa ɔkasa dodo?
Ah, saa na. N'ano ɔden dodo. Dabi o, wokasa a wɔn kasa. Mimi busa. Ah, kasa a wɔkasa nti na Doctor Ɔtee fa no so wɔ mɛyɛ adwuma. Okay. Ayɛ nka Doctor Ɔtee kɔ kɔ fa mu mu mɛgyina hɔ. Kɔ bɛkɔ akɔ fa mu mu obi a wɔn kasa. Adwuma no yɛ kasa adwuma. So wo kyerɛ sɛ Captain Smart kɔ adɛn ka ne ho so ɔnyɛ ɔno ne ta. Dabi dabi wahyɛ da wɔpɛ ɔten. Sɛ wayɛ dɛ.
Nana do dabi tie o. Whether they like it or not, saa deɛ no wɔ hɔ. Sɛ wobɛkae a, President Kufuor, former president, wɔbɔɔ Captain Smart aba so within the next hour. Yeah, odi na na na fidi. Na fie a. Yeah, na odi na. Yes, owie ya. Just about a couple of weeks ago. No, so wɔnka wɔnka nkɔ. Papa yi wɔyɛ akwadaa. Ɛyɛ ne ho ahi. Ɛne dɔkta ɔte dɔkta ɔte nso wontumi ayɛ ɛprɛsɛ nkɔfoɔ ntumi ntunu no abira nyɛ ɔno nnɛ kɔ obi anim eh, open secret ɛne ɔno wɔn fa buo bi ɛma ɛprɛsɛ nkɔfoɔ akɔfoɔ ado. Ɛna yɛn nso yɛnim sɛ yɛ open secret sɛ Dr. Kwaku ɔte he belongs to NPP as a party. Right na seisei pa NPP party no nkyɛe ɛkyɛe akyɛ.

Enti deɛ ɛrekɔ yi ara, ɛrekɔ akɔsi sɛn? Deɛ ɛrekɔ si ara ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔgu sɛdeɛ wɔgu dufo adwuma no, saa na wɔpɛ sɛ wɔgu Dɔkta Ɔte nso adwuma with ten thousand workers, ten thousand plus workers. Hmm. Ɛyɛ dɛn sɛ wɔakasa atia aban a There is communication wei wɔ hɔ, ada wei no wɔ hɔ. So ɔkasa tia aban a, a ɛ. Yɛwɔ journalist associations foɔ so. Yɛwɔ media commission, yɛwɔ biribia. Ɛyɛ dɛn na wei nom nso so ɛɛ GRA foɔ so ɛtwerɛ. Ɛyɛ wɔn nso fa ho bɛ. A sese mi gyina wei. So are you saying it's an agenda? Agenda, ɛyɛ Nana Akufo-Addo agenda. Wɔyɛ ahoɔyaa. Deɛ na ɔde yɛ dwɔmaa ma bi no, ebi na ɔreyɛ yi. Kɔhyia no ayi ase koraa a, ɔrepɛ deɛn? Ɔrebɛgye deɛn? Na worebɛpɛ ɛdeɛn? Deɛn wobaeɛ ɛdeɛn na wode aba? Ahokyerɛ na wode abrɛ ɔman no. But there is free SHS. Ɛna awuo no yɛse wo a wopɛ sɛ wotua school fees bi a, beginning no saa na ɔka kyerɛ wo, wotumi bɛtua. Ɛno no Nana Addo bɔ pɛ otu owura wo chamber a odi kan bɛ tena wo hɔ agric sector improve ɛyɛ ntorɔ
ɛyɛ nkontompo wɔn fa figures mmra wɔn kɔtu figures a ɛbɛhunu wɔka kyerɛ sɛ koko busa poultry farmers

Wɔyɛ efiri a wama ɛ ne a bɛyɛ certificate ne a approve sɛ ampa wayɛ ansa na yɛ na sɛ wɔn ba no ɔba abɛgye sika afiri hɔ n'edi afe afe ne fa a wɔnfa deɛ ne nkɔyɛ. Nti na ɛwɔ sɛ yɛde hyɛ kɔntrakta. Daabi.
Efiri deɛ efiri.
Ɛɛ nti si edum nkanea wɔ ha a wɔbɛkɔ UCG Kumasi. The whole country dwuma a wokɔe. Quickly state of the nation of eh, address na yɛyɛ address wɔ yes. Alhaji Sani residence no yɛhwɛ dumsɔ dumsɔ ɔmo sɛ ɛnyɛ dumsɔ ɛyɛ challenges yɛhwɛ wɔ kakra. Challenges no twi ɛne sɛ ɔhaw ah ɛdeɛ ni mesi wɔn aka verb adverb huh? mm. adjacent mm. wɔn aka borɔfo no nyinaa ma na sa ntorɔ no yɛakari ɛne deɛ bi force strong bɛka no korɛ no Obi fi hɔ a yɛ ka kyerɛ sɛ enya nkanea problem nkanea nsɔ a wɔn tim ka kyerɛ yɛ sɛ ɛnyɛ dum nsɔ. ECG bɛyɛ over wɛyɛ one week wɔn kɔ two hours strike saa sit down saa. Ae doctors koraa so bɛ kɔ bi mm ɛhɛn. Kuro no need to be fixed ɛnyɛ biribiara na ɛha Ghana man from aban wɔ yi o wɔn ka nokorɛ. Wɔmmu nnu wɔn mu mɛ, wɔfiri sɛ deɛ wɔbɛka biara no, obiara bɛba. But Halleja obi nso bɛka sɛ from other perspective no bɛka sɛ ah me na mete ɔman no so, meyɛ deɛ ɛyɛ a mɛbɔ m'aba so. Nti me me mmoa pa ka sɛ menyɛ. Ɛdeɛ saa na yɛka no. Ɛna mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ nyɛ sɛ wɔmmoa pa so ɔyɛ, sika a wɔkɔgyee no World Bank no, sika no deɛ na ɔde ayɛ. Bosea no bebree a wɔn nko ara abɔ bɛyɛ two hundred and something billion Ghana cedis ne the whole Ghana yɛ yɛ yɛka yɛ one hundred and twenty billion. Wɔn abɛbɔ over one hundred and eighty something billion ka. Busa sɛ sika no wɔde ayɛ dɛn? Ɛno nti na some of us yɛpɛ sɛ yɛbusa sɛ ɛ ɛ ɛ sabotage bi rekɔ so within the party anaa? Sabotage bɛn?
Ayɛ sɛ adeɛ no. Wɔn dabi wote sabotage a. Wɔn president Kufuor baeɛ, wɔmaa ne nua kɔyɛɛ defence minister. Sɛ nti biribi a ɛse army no mu a ɔntumi mmɛka nkyerɛ me sɛ ɛyɛ sabotage. Wo maame ba, wo papa ba na wɔayɛ de, wɔn na ɛbɛbɔ wo ho ban. Wo wo nua na hwɛ, wɔn na ɛyɛ atesamfoɔ, wɔn na ɛyɛ minister of finance. Na ɛde yɛ sabotage. Wo nua no tu wo fo sɛ wɔahu no senior high school no. Wɔn a wɔbɛtumi atua no, wɔn ntua. Dɔkta Adokofoɔ kaa bi sɛ wei deɛ ayɛ too early dodo. Kɔm de wa mekae, wontumi mfa bonkum ne nifa nyinaa nnidi. Yɛnyɛ no saa. Woto obu twitwa no baako baako baako baako. Mese da a wɔma ne speech a ɔkaa sɛ I'm in a hurry na msi awu kaa no bɛkɔ Gotham. Hwɛ sɛ ɔde akɔhyɛ hɔ. That's what we are saying. Wow.
Sɛ ɔman no ho kyere wɔn na ɔso covid aba na ɔman no ho kyere no a na kyerɛ sɛ yɛ koraa nneɛma a yɛtɔn no yɛntɔ. Yɛnyɛ sika nkɔfa bi ma. Yɛdwatire no a yɛkura a yɛde asie no so. Wasa ama ɔtoto nneɛma mu. Hwɛ direct and indirect taxes. Hwɛ ne bebrebe. Luan na ɛka kyerɛɛ sɛ ɛyɛ lazy approach sɛ wokɔ kɔ bɔ bosea na wode yɛ man a. Ɛma ɛsere wo nso sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ne ba a wadi 18 years wɔbɛtumi abu ɔman. Ɛna mo baeɛ mo kaa ɛyɛ wɔn ka asɛm a wɔn boa. Ɛyɛ ntorɔ. Adaadaa.
Ɛna ɔmo susu na ɔmo ka so in short ɛyɛ sɛ ɔmo gye tum sɛ ampa we should fix the country yes bebree agye atum finance minister agye atum na deɛ me ntena ase ne sɛ ɔsi yɛ nyinaa ne no nsɔre ne yɛn fix ɔmo ano ɔboa. Ɛsɛ ɔno kwan na yɛ. Ah, Ɛsɛ paa yɛ bɔ mu ɛmu. dabi ti Wei nyɛ saa o. dabi dabi dabi dabi nkɔfa saa bɛ ne mba ha ɛne ne mfete. Dabi, wɔse wagye party na ɔde ɔman no ma ne party no ɛne ɔno ɔmanpanyin a wɔbɛkyikyiri kuro no yie.
Nti as opposition party mo bɛhwɛ amanabɔ? If so, if so. Already no koraa yɛ wɔn akyekyere wɔn wɔse yɛ incompetent. na ɛdeɛ na wogye aha ɛdeɛ na wogye afiri hɔ bio ha wokae sereɛ no gegege ge ge ne vice president no ɛna aduru hɔ no yɛnhwɛ captain smart deɛ na ɛbɛ mu aba ma eh, vice president nso nso eh, saa ɛhɔ kɔtɛs ne so nsɛm bi ɔkan ne nte saa na ɔnse ɔkasa tia ne whole lot of things na mekyerɛ sɛ yɛwɔ kurom ha gabi ɔkyerɛ daakɔ yeah. Wɔka kyerɛɛ President Atta Mills sɛ wɔyɛ poodle. Sɛ wonim poodle? Atiefoɔ, madaworo ma. Poodle no yɛ kraman mma nketenkete no, deɛ nkwadaa nkwadaa de di agorɔ. Ɛno bi na wɔse President Professor Mua wɔse wɔyɛ poodle. Ebia na o using in a context ɛkyɛ sɛ wɔahobrasoɔ. Dabi, dabi, mesrɛ wo, mepaakyɛw, mepaakyɛw. Asɛm na wɔka. Wɔse ɛna wo bɛka kyerɛ wo Nana Addo ka kyerɛ Professor President Doolittle. Wo ka sɛ wo ka no wo ka to gu. Me kae dwom bi oh oh song bi me wura fi artist ne din. Wɔse memories don't live like people do. They always stay with you.
So he's staying with them now? Yes! Nsɛm a ɔka ne nyinaa ɛda hɔ ɛtwɛn no. Ɛna ɛna wawura mu no. Sɛ yɛfrɛ obi ɛma no bɛboa a yɛkɔ sɛnkyi. Wɔka kyerɛ obi apart from uh, eh, Mr. Piani, economist, wɔn na so wɔte kuro no bi. Wontumi ntena hɔ ma kuro no nsɛe. Ɛna ɔkɔɔɛ. Woka kyerɛɛ NPP ni biara sɛ ɔbɛkɔ nsɛnkyi biara no, mobɛyi no afiri party no mu. Na ɛnɛ ɔbɛtena hɔ abɛfrɛ hwan? Nti ɛfrɛ ma monkɔ. Ao Awurade Nyankopɔn, yɛkɔ yɛ dɛn? Wose ɛyɛ incompetent. NPP foɔ wɔnkyerɛ wɔn INEC foɔ mo nso mobɛkyerɛ wɔn. Hwan? Ae, yɛntena mu. Ae, yɛbɛtena mu.
Na menkɔ he? Nipa a meyɛ incompetent, woaka akyerɛ wiase, aba abɛka akyerɛ me yere ne me mma nyinaa. Sɛ meyɛ incompetent, meyɛ obi a menni nimdeɛ biara. Wo na ɔyɛ competent. Will this help the country? Mother Ghana. Situation a kuro no so wɔpɛ no ho no no. Wɔreka no, obiara nni hɔ a ɔfiri ɔman mu ka kyerɛ sɛ asɛm a woka no nyɛ mmerɛnka. Ɛnnɛ, John Mahama time, former president, his excellency, Roman Catholic ɛdeɛ ɛɛ ɛɛ conference mm. bishops conference mm. wɔn yɛ baako baako twenty five busa sɛ wɔ deɛ nana ɛyɛ kuro no wɔn mo pɛ anaa na wɔn mo nka ho asɛm.
And what was the result? What was the action? Wɔn wɔn ayɛ din.
Wɔn ankasa.
Bɛpem nnɛ.
Adɛn.
Adɛn wobusa mɛ.
There should be a.
Wososo no follow up na ebusa wɔn mo.
Abusuafo, yɛbɛkɔ san sɛ yɛde aba sɛ yɛbɛsom ɔman no in all the sixteen regions. Na deɛ ɛwɔ baako, deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, metee sɛ sɔfo baako, saa mɛyɛ akyiriwia, menyɛ akyiriwia no baako. But menim Methodist sɔfo a wɔbɛyɛ wɔn archbishop. Yɛfrɛ no Abubakar. Abubakar, yeah. Wɔkɔɔ sukuu wɔ eh, Ahmadiyya. Ahmadiyya. Obi ka biribi kyerɛ sɛ wɔmfrɛ Nyame da, mo paa mo mmusa. Na deɛ sɔfo baako, ɛnyɛ me nwanwa. Efie biara aduane no ɛɛfo wɔ mu no, wontaa nya anyansafo mfiri hɔ. Alhaji si asɛm no so pii ama me na ɔmo a ɔmo ɛnteɛ no yɛ yɛ yɛ yɛ mo ɔmo adwene sisi. Akwadaa no na.
Wɔyɛ kramoni, wɔyɛ Muslim. Wɔn sɛ wɔn nye wɔn mmɛfrɛ nyame wɔ sukuu hɔ. Aha, adɛn nti?
But a, mo sɔre a mo sɛ yɛn nyinaa som nyame baako. Sɛ na yɛn nkyɛ yɛ koraa na yɛregyegye sukuufoɔ yi ara na rasta bi kɔ pie yɛ. Ɛno nso fa yɛ, mo nyɛ nti ma nka asɛm wɔ nsi gyinaeɛ yie. Ɛno ɛwɔ court.
Nti wei nso bɛkɔ court. Mekyerɛ sɛ asɛm a, wei no ɛyɛ constitutional issue. Issue.
Nti what is your take in this? What is your position in this? Deɛ meka ne sɛ,
Martyrs Bishops foɔ mm. nsɛ wɔn ayi sɔfo bi no a yɛtɔ adeɛ yɛtɔ adeɛ nneɛma no adi afofofoɔ nyɛ adwuma da no wɔbɛgyina hɔ a wɔredi nkramofoɔ atɛm no meka kyerɛ sɛ they should ask him to shut up papa asɛm na ɔkae
wɔse wia eh, president kofoɔ eh, president akofoɔ ado wɔfɔɔ so girl no wɔ wɔ so ɔyɛ doctor o memenim sɛ ne doctor degree no ah two days three days bi ne ɛde maa me. Alaji ɛne yɛ ne position wanya wanya ne title. Ah me dabi sɛ wo wɔ saa title wɔ ntumi nka nsɛm na ɔka no tie akristofo deɛ ɔmo kasa si a na yɛ me nwanwa mo leader no a mo frɛ no sɛ yesu no
ɛho sɛ yɛ nyi mu deɛ di kan no mhm. wɔso ɔba ma amansan nyinaa na sɛ wo wo so wodi n'akyi deɛ a Ɛni ho kwan sɛ ɔdi atɛm. Because yaw no a wɔkɔɔ mu a na ɔsɛn cross no so no, wɔwu a ɛgye nkwa no, still wɔn a wɔyɛ no saa nyinaa na ɔka kyerɛ n'agya sɛ, agya fa firi wɔn na wɔn nim deɛ wɔn yɛ. Nanso wodi n'akyi na asɔre na wobɛhu nea na wodi n'atɛm a woyɛ sɔfo fo. Woannya adwuma, woyɛ lazy guy ɛna ɔde faa asɔre dɛm ɛna ɛtɔ aduane ma wo die. Ɛnti wo bɛ gyina hɔ a wo nka nyansasɛm. Saa sɔfo no ɛm sɛ ne din no alata din kakra wɔ mu. Sɛ yɛ frɛ no onyo owu no anaa sɛ deɛn deɛn. Me challenge no. Sɛdeɛ baabi a ɔɔkeka kɔ no history a me ante aseɛ sɛ religion ɛnyɛ adeɛ a yɛtaakye taakye wodi agorɔ a ɛde asɛm kɛseɛ na ɛbɛba.
Waka religion but culture nso pa ɛtare ho yɛhwɛ school no abakɔsɛm mu a this is the trend ɔmo akɔ aa. Daabi ɔmo boa ɛyɛ ntorɔ. Na asɛm yi baeɛ no na wɔn kasa. Wote aseɛ? Wesley College, wobɛtumi akyerɛ ɛ, eh, nyɛ wɔn a. Wobɛtumi, nka me nuanom bebree kɔ hɔ, but there is not a single day yɛka sɛ yɛmma wɔn nyɛ fast. No! Na me mewɔ uh, Baptist School Academy. Mm. eh, mebɔ bɔɔl. Ɛno nti no, wɔn ma yɛaduane eh, metron, wɔde si hɔ. Ɛbɔ awie a, na wɔde yɛdi asi hɔ. Anwummerɛ, na wɔaprepare, na wɔasan aprepare deɛ sɔre ahomakye a yɛbɛdi. Si yɛtua ka. Yɛtuae.
Adɛn nti na wɔpɛ sɛ wɔfɔ so sɛ Methodist Church no ɛguo nti? Moagye wɔn mu sika saa de ahwɛ mo ho a ɛgu. Mofɔ so nkurɔfoɔ sɛ ɛmɛdwɔn. Mo susua koraa. Me si Abubakar, mo moderator, mo chief baako. Wokɔ school wɔ Ahmadiyya. He was never compelled so ɔbɛkɔ mosque. Never. Mo kɔ mosque. Nso tumi wie yɛ. Wɔ wie koraa bɛyɛ moderator wɔ Methodist church no. Ɛsɛ sɛ esi saa wɔ ha.
Ɛsɛ esi. Nti set the record straight now no. Wɔn nso adwene kyerɛ no sɛ abɔfra no yɛma no nkɔ na onwie. Wɔnwie. Na ɔmfrɛ no nyame wɔ hɔ.
Because asɔre no ɛyɛ ɔman no dea. Ɛdea. Methodistfoɔ, moantumi anyi nti na aban agye. Na Nkramofoɔ nso tax ka ho na yɛde tua mo ka. Nkramofoɔ tua tax, ɛna aban no gyegye ne nyinaa na wɔyi bi de atua mo ka. Na adɛn na akwadaa no ba sukuu with the simple reason sɛ mɛtumi ayɛ akyiriwia na mayɛ me som Ose mempene.
Wei a abusuafo ayɛ kusua alaje. Enti no yɛka kyerɛ aban sɛ. Aban. Mhm. In the first place, meka kyerɛ abadwemma a wɔn Methodist Church mu no. Mm. sɛdeɛ modwene yie no ebinom nso wɔ mu a wɔn agyi mi saa sɔfo no kora mepɛ no mento sɛbe da nsɛm a wɔse tobo meba meba
Mepɛ sɛ sɔsɔ yɛ firebrand a yɛ wɔ firebrand se kyɛɛ no wɔsi bɛgyina a wɔsi yɛ dɔɔso kyɛɛ wɔn mo yɛ yɛ seventy percent wɔn yɛ ode ta wɔn. Well, Alhaji Sani, ɛnɛ wa set the record straight akeka nsɛm ne bebree. Ɛyɛ ɔman Ghana mu nsɛm. Ɔno nso na ne deɛ ɔwɔ ɛkyɛ n'adwene wɔn waka. Afei Alhaji, yɛbɛsɔre nkonnwa so ne yɛnhwɛ. Nsɛm a ɔka nyinaa hu sɛ ɛyɛ nsɛm a ɛha. Saa. Yɛma wo sima kakra. Deɛ woka sɛ ɛyɛ NPP amayɔkuo na ɔde ɛyɛ His Excellency Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ɛda ɔma no a yɛrebɔ bɔsoɔ nyinaa nka sɛn na ɛsɛ sɛ nka wɔyɛ? Mete wei biribi ɛnu hɔ a mɛka akyerɛ wɔn sɛ ɛsɛ so wɔyɛ. Obi ti bɛbusa wo sɛ wonim sɛ wose ɛnyɛ nti na woka biribi akyerɛ wɔn but you don't want to tell them the truth. Dabi. And the truth is hard. Torofo no sɛ deɛ moyɛ no a moka kyerɛɛ sɛ mobɛyɛ no montumi nyɛ, moboa a yɛkaa sɛ moboa no ɛnna aba mu no aba mu awie. Monie, moto apa ɛne ɛhu mu. Na n'adwene ne sɛ obi a ɔwɔ Asantema mu a ɔwɔ sika te sɛ Dɔkta Ɔtee no wɔbɛgu no adwuma. Ɛne saa style no na wafa. Meba me point ne sɛ seesei Dr. Timpam eh, Captain Smart wapam no mhm. foforɔ nso yɛɛ
wɔwie yɛ apɛ three days later mhm. Captain Smart agye lances afiri the same aban no a ɔso ɔdi do atɛm no mhm. seesei no ɔno anya ne television station Kokuo nyi ɔse ka nkɔ dɔ ɛkɔ. STB online aha. Ɔse afuo no ɔno ɔdea. Sisi akɔ dɔ ɔse fearless. So ate.
Adɛn na ɔnyɛ lances no. Sɛdeɛ wɔyɛ no wɔde ko bɛba kuro mu twa ntorotoro so. Nsɛm a ɛkɔ so nya kam te sɛ wɔbɛtumi anya asɛm anya amane. Hwan?
Ɔwɔ nya koraa wɔn bɛtwa bi ato no so.
Na wɔ biribi a bɛka kyɛ Captain Smart. Captain Smart deɛ meka akyerɛ wo no sɛ next time. Nkɔsoa cement si esi cathedral. Tena ase na dwene yie. Woahu deɛ wɔde yɛ wo? Woahu deɛ wɔde yɛ wo? Wo se cathedral, nkwadaa nyɛ sukuu kɔ Captain Smart. Wosɔre yɛ a, wodi mmirika ma kɔ so asement yɛ kɔsi nyame fie. Wɔboa, wonsi nyame fie. Nyame se Wo nua no a ɔbɛn wo no, nkwadaa no a wɔn nni sukuu kɔ, wɔn a wɔda fam na wɔatwerɛ no, wɔn nnya pɛnsele nyɛ biribiara wɔ asase so no, si sukuu dan ma wɔn. Na ma aduane papa ni. Sese ɛna abɛɛ pɔtɔ kurom ayi. Yɛse sukuu fi de no koraa sɛ yɛmɔ de sika no nyinaa. Polisifoɔ sɛ. Nti sisi a media fraternity no, yɛnkɔ so mpae mu nka anama yɛnka.

Bɛpem nnɛ, wɔreyɛ nneɛma hunu. Obiara nni hɔ a wɔka ho asɛm. John Mahama sɛ mo sɛe na moteɛ. Nyɛ sɛe na moteɛ, na mmom no. Ɛno na yɛfi aseɛ yi o.
Dabi, wei nkurɔfoɔ bi na akɔhyɛ wɔn ase, youth ɛna ahyɛ aseɛ, ɛnyɛ mo a. ɛnyɛ mo yɛn nso yɛnyɛ mpia obi ante a w'adwuma no no sɛ wonyɛ koraa agya nkurɔfoɔ ba abɔnten a ɛbɛhunu
na dɛn yɛ media no na nka pɛ sɛ yɛyɛ dɛn because yɛyɛ wo sɛ yɛsu a yɛnyɛ ahwɛdeɛ a dɛn na ɛsɛ nka yɛyɛ there are a lot of things a ɛntwa yie bi te sɛ
akwan ɛnyɛ. Nanso yɛ ka ho asɛm gidi. Ɛsɛ mo ka. But we've been saying this.
Daabi daabi. Ɛdeɛ bio.
Na adeɛ wo ka se yɛ nim sɛ deɛ Ghana press mo kasa ana. Ɛna deɛ bio.
Nkanea ɛdundum. Mo nkaa hwee. Press nyɛɛ biribiaa. Press nyɛɛ hwee. Yɛ hwɛ. The vibrant press na yɛ nim ne Ghana ha no nyɛɛ nini. Me Kofi Badu bɛyɛɛ Ghanaian Times editor nyinaa. Eh? Akoa a ɔfiri The Ghanaian Times, Wɔn tam no, yɛhunu sɛ sɛdeɛ press no si te. So we've been quiet. Quiet.
Ɛna ebinom koraa no ɛnyɛ victims but wɔn yɛ collaborators. They don't see anything wrong with the aban no yɛ. Adeda. Wobɛyɛ a na ɔrefɛl. Wɔn ne wɔn Nyankopɔn, mentumi nkyerɛ. Seesei mekɔka sɛ wɔagye sika a, menhunu sɛ yɛde sika ma obiara, na mmom nso no, menim sɛdeɛ ɔsi teɛ.
Ɛne sɛdeɛ ɔsi kasa.
Ɛnti no, ɛnhia sɛ mɛkɔ akɔbusa prɔfɛsa biara sɛ sɛɛ na wokasa. But asɛm no, we should be constructive ne yɛaka asɛm no, but amanfoɔ kasa ne kasatwitwi, atɛmdidie ne ade no, ɛno na ɛyɛ anaa ɛha adwene kakra? Atɛmdidie?
Wonni kurom a yɛdi John Mahama atɛm anaa? Yɛne no atɛm.
Sɛ yɛ generalize nyɛ obiara. Mekyerɛ sɛ, dabi wo generalize a ɛnyɛ yie. Obiara yɛ di n'atam. Wɔnom na ɛdi atam.
Wɔnom na nnɛ asɛm ato wɔn no. Ɛnɛ, ɛfiri nnora, ebinom ahyɛ aseɛ ɛbɛ abɔntene. Hmm? Wɔn ama donua afono te gada. So wɔn aba abɔnten wɔn ahyɛ aseɛ ɛkasa. Adaadaa no, akasakasa no dɔɔso dodo. Yɛn yɛn nie, Ghana kuro no na abɔ yi. Yɛatim, yɛn ne yɛn nkɔ anim ne yɛn nkɔ akyi. Fix the country, NDC mo de mo ho agye mu ana? Oh, dabi dabi dabi.
Any demonstration ahe? Dabi dabi. Wɔn, ɛni ti no kura nka bɛma Ghana ayɛ yie no. Mhm. Ɛsɛ obi ade no ho gye mu. Nanado is sleeping on the job. So what do you say?
Enti no seɛ ka bɔ mu ne yɛ ka so wɔn sɔre na wɔn ti na ni na wɔn nyɛ adwuma a. Wɔn anim sɛ Gabin ɛyɛ de facto eh, prime minister in Ghana. Hwan ne nim that is not his position mesi de facto ne dea obi anim alright ah minister of trade wɔ oh, ho ne adi obi kɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, ghana adi eh, trade ɛɛ center ne finance minister ɛna appointee a ɛdeɛ na wɔn ntumi nyɛ adeɛ nso hyɛ minister of trade ase. Ne finance minister mmom na ɛyɛ appointment wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ
yɛne korɔ no 2034 ɛte sɛn ma NDC are in election. Seesei deɛ
deɛ yɛnim ne sɛ akwadaa bi ɛna da biara wɔde ne papa aduane rekɔ a fufutuo mmienu na ɔde kɔ na aberanteɛ bi hyia no sɛ ɛɛ ma mentwa bɛni na wokɔ anka nkyerɛ wo papa na akwadaa no so wɔ me deɛ menka na mmom fufuo no ɛna ɔbɛka akyerɛ m papa sɛ ɛnɛ deɛ obi atwa mu na kyɛ sɛ waka asɛm ebi ne nyɛ seesei yɛ ne ɛbɛka akyerɛ ghanafoɔ sɛ monto tia nanaado ghanafoɔ no ahunu sɛ wɔyɛ wura bɔɔla wɔni biribia de ma ghanafoɔ he is empty ahead of 2024 ndc mo message ne sɛn are you going to capitalize some of these things Tie o, yɛdeɛ yɛ message ne sɛ hwɛ w'abrabɔ mu na to aba pa. Na to aba pa.
Sɛ wei na ɔpɛ a saa to. Moto maa no ɛmɔ hunu deɛ wɔyɛ mo. Ɛno nko a.
Sɛ deɛ. Ah, dabi na bi ɔkyena bɛsesa nsesa bi a mo ka bɛbɛsi. Tie tie na nsesa. Manifesto na nsesa o. Nsesa yɛ a yɛ nsesa. Okay. Wɔpɛ a wɔnsesa.
Ɛbɛsesa. Yɛbɛsesa. Na mmom no yɛ ka kyerɛ ɔso sɛ hwɛ w'abrabɔ mu na to aba pa. Ɛyɛ nsɛm pii. Ɛne wo dɔ. Nsɛm bebree ne abɔ ntɔ fa ne ɛka no saa. Asekyerɛ no wosɔ mu a, wobɛkyerɛ ara kɔpem kyena anɔpa na wonwie. Nti yɛhwɛ deɛ ɛsisi yi a NDC ebi si wom ebi si hɔ ebi si hɔ a so can we say sɛ NDC as a party as an opposition party you've learned something from this government? I'm going to assure you okay nipa kum no a ɛbaeɛ no bɛyɛ nwɔtwe no a Nana Addo ɔda apolisifoɔ through his minister yɛbɔ wɔn mu tuo kum wɔn no meka kyerɛ wo sɛ ebi mma bio ebi mma bio mhm. yɛma Nana Addo sika koro a wɔnyɛ bio abatoɔ yɛ yɛba yi yɛbrɛ no dollars ankorɛ ma wɔnyɛ because
Yɛahunu sɛ Nana Addo, wɔbɔɔ no wɔammɔ no bi a, na ɔkonti ɔbɛhyɛ ɔbɛtoa so ma wɔbɔɔ. This time yɛreka akyerɛ no, wɔkum a yɛbɛkum bi. So NDC is ready, prepared for 2024? Yes, yɛpɛ sɛ yɛyɛ no fann. Ɛna sɛ nea mafa yi sɛ mokɔ anana boot for boot no wɔ hɔ nti ɛno na mɛtoa so. Yes. Wobɛhyɛ mu kena?
Yɛbɛhyɛ mu kena.

Montumi nyɛ no kurom kwan yi. Na mo a mote hɔ a mose Nana Addo mmɛyɛ mo kwan ama mo no, deɛ ni amanehunu. Ɛna wɔn de bɛyɛ.
Wɔn nyɛ nnɛ nyɛ leka. Alaagye wɔn yɛ up to twenty seven yɛ ayɛ. Nyɛ wɔn mpo na meka. Ghana nyinaa afei na ofori ɛtɛ kɔpɛ ten billion. Abɛyɛ Ghana akɔ. Ɛneɛ me mete ha yie, mete aboabo kɛse, atwema, kwanwoma, me deɛ neɛ ɛyɛ adu me fie no mu, nti Kobe Job ɛne mo a moaka yi Nyame nso meda mo ase. Nkɔmmɔ no ɛɛsi Alhaji nawɔtwe mu aa yɛgu akyire, we are an Eid El Fatal. Mema obiara Eid El Mubarak, yɛn nyinaa afe biara ne yɛte ase, abonsamfoɔ a wɔn asɔre Methodist asɔre mu a wɔn ka nsɛm, nsɛm hunu no wɔn nyaa ka, Na kraman a wɔse na ani nsɔ adeɛ no, ɔde kɔfa bɔ no badwa mu a. Nti yɛnka nkyerɛ Methodist asɔrefoɔ no Asɔrefoɔ no sɛ adwo berɛ o.
Sɛ mopɛ a, monka Wɔtwe nsan. monka nkyerɛ aban sɛ Kramoni biara, yɛnnye no bio. Na mmom, yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ mo sɛ Constitution no, wɔne mmara biara hyia a, Constitution no Ɛso fa sɛ mmara nyinaa. mmara no so. Constitution no se obiara wɔ kwan sɛ ɔpratese ne som biara. Na mo ɔmarima monka sɛ yɛ mpraktese yɛbɛhwɛ yɛ so yɛ yɛbɛhwɛ.
Ɛ ɛ nkyia no ɛ ɛ ɛ.
Mekyia wɔ biaa. National chief imam wobɛkyia no. Ashanti region. Ɛ ɛ chief imam mia me nua. You. Mekyia no. Mia me so papa. Abusuafoɔ. You. Hajia mekyia mo nyinaa wɔ biaa afe sɛsɛ bra ha na yɛ nyinaa te ase na Nyankupan ahyira ɔman Ghana na yɛyɛ driver no deɛ Nyame ammɛgye car no a